Semper nan ta tin nan famoso oranje plein, no? Nos a famoso oranje plein, pero awe nos ta bay anuncia pasobra el a muda. Oranje plein a muda y tin un localidad nobo mas grandi, mas amplio, sigur um, tin screens dan mas grandi que to bay también. Y sigur e mes un bon ambiente y aún mas

Ay, yo a kese ya bo te pone in the hot spot. Bota bisami. Bota bay Alemania contra Corso, bota apoya Alemania toch? E promeo ega mi te queda neutral, oké? Bota de apriori. Sí. Porque men bota, wow, no ainda ta bere promeo ega, no mag waak eri, no mag apoya.

Pa semper a cater tur e fanaticadanan aki hasi cosnan grandi. Awor, p'e ultimo añanan, añanan tras di lomba, semper Oranjeplein tabata e luga pa e fanaticonan di Hulanda bin. Pero con bin boso a cambia? E ta Oranjeplein na Café de Plaza ta e cas di Hulanda. Correcto, si mismo si. bisa bo. Cla, no, cas e ta. Si, pero e aña ke aki nos ta manera ban go bigger, ban move location pa nos go bigger. Bigger or go home. Nee, ei, ei bo ta, es, es sina mi ser ta, eh, sobra wa, oranje plein, ah, maar na Café de Plaza semper ta e Ta kas. ran, ta ran, Ran, ta ran sí. di hende, tu hende piscina Sí. oranjo, que men semper tabata de location, pero awor aki, unda boso ta bayendo ku den? Awor nos ta bayendo Mumba Beach. Wow! On the beach. Ke mene, ke mene ora ki e ta oficialmente bai na Mumba Beach. Sí. Cuanto hende ongeveer boso por a cater den algo asina? Hopi hende, right? Sí, no, nos por bai tin un 5000 persona ri. Wow! Sí. Dit is een hopi, hè? Sí. Tin, Awo, awo, tin ora pa ta pensa, pero sí. sí? Ke mene ori, o- hopi bia ora boso si eh, fiesta en July 4th, ke sinan tak 5 mil hende boso Mi ta. por bisa bo sí. Wow! Sigur ku mi si. echt no expect esei no, at Bueno, all. expecte, maar neem mes ora met een evento nee, bo no te expecte, pero e te llega un point ku bo no voni pasa den hende di druk ke ta i e ta ambiente di ora bo llega te ora bo bai. Ta bera? Awo ki boso ta bai tin stoel si pa hende nan of esaki ta Sí, ta bai tin shade, Ta bai tin shades, dus ta bai tin stoel, bo por para tambe, ta bai tin shades full full e plein, dus bo ta bai ta full comodo y claro si calor dal bo beach ta ey mes. bo Yeah, ta bai tiro, take bai a tiro un dip. cabes. Aha. Y sí, sí, mi te quiere, sí, bon idea mi te haya cu vos Sí. a cambia location, paso, ora nos bai café de plaza, ta leuk, Dushi, bon kuminda. Calor ta ta pone bou t-shirt. Ki, ki otro bo hasi, pero i nan calor da albo. I mi ta sinti et un lugar mas, mas um, casual tambe sí. ku um, mi po bin ku mi jersey di Hulanda, pero mi ta mire wega, mi ta bai tira un kabes bin bek sí. sigi wak. Ah, durante break bo ta bai tira un kabes bai bin. bin bek. Aha. Master, esaki sí, ta super sí. great mes, pero kon boso ta bai set up esaki? Boso normalmente, um, ora ku nos ta tin Oranje plein, Nos sa cu esaki e scrine, pantaya, tabata bou di e dak riba e stage di di na ayunan na Renaissance. Unda e pantaya ta bay ta e biaha aki? E pantaya e biaha aki nos ta bay haci un stage setup basta grandi cu nos lo tin un pantaya basta basta grandi lo get provided cu tur hende por wak. I tambe tin ku hendenan ta bisa, Sa, mi ke ta mane mas, mi tin mas trankil, mi ke wak bou di e bòr. Nan tin e big bòr ku nan por sinta, pero esei again tur ta first come, first serve. Ok. Pero mi por bisa si e pantaya ta bai ta un mega screen ku ta bai get provided. I bo ta bai por skucha. E wega trankil, sin niun problema. Awo, um, ora nos papia ki di uh, Oranje Plein, um, manera nos ta escucha Oranje Plein, nos a acaba Ku cu ta ta... kafi de plaza, Eh, no, sí. pero, pero no es ei. Mi kier a bai cu um, Oranje Plein, bos a acaba cu nos ta bai papia mas di equiponan e weganan di Hulanda. Pero cua ta tur e weganan cu boso ta bai pasa? Ta bai ta weganan di Hulanda so, Curaçao tambe, of e weganan Hot Sea? Con esei ta bai ta? Dus nos lo Nos lo pasa tur e weganan lo get Oké. broadcasted, pero e por di cinta bai ta Hulanda y Corsou. No, Ah, ah. oké, oké, oké, oké. Ahora me comprende een kos, que men, que men normalmente bo tabai haya fácil ora bo tin um, Hulanda ta ora tur team kunga tabai pasa wega. Pero ora Hulanda i Kòrsou hunga, am ta unda ku boso ta bai pone e ambiente tiki mas alto? Boso ta bai hasi kunda mas great? Dus bo lo ta bai tin DJ Bradley Fonseca live Holo! on Sey ta stage. dei Ya ta for di tai. kaba. No, no, no, no, no, no. Lo ta bai ta live on stage p'e weganan di Hulanda i Kòrsou i lo ta bai tin Bucket Deals riba Balashi i Chel durante e weganan di Kòrsou Wow, ke i men Hulanda. i Hulanda, ke men Yes. shownan a sigur am den e kalor sigur. Ah, kon ku bai bin ta bai tin shade, ta bai tin am sigur sombra pa bo sinta Sí, den. sí. Pero ora nos papia ki di ban di laman e kalor ta ei. Kier meno e serbesnan ta bai bin friu, friu, friu pa bo bebi i disfrutá di dje. Awoki tin posibilidat pa hasi reservashon òf esaki no ta obtenibel? No, e ta first come, first serve. Dus mi por, di mi eksperensia durante e añanan aki mi por bisa. Tin e ta yega dos ora prome ku wega wow. i nan nan ta keda sinta. No, pa ora ke wega kumisa ta zeta. no, mas je great mesmo. amo. Ese aqui suena super nice, super great. Como vos está haciendo, vos hace un cambio, ¿no? Sí, nos hace um, un cambio, pero mi también que anuncia que mani café de plaza está aquí, ¿verdad? Vos tiene eh, indoor screens, dan. Entonces ahí también está first come, first serve. Entonces, Café de Plaza toch tin. Ja. Ta bay keda e cas. Ta bay keda e cas, pero e 40 pero- cu e mega screen Aha. tur cos ta Mumba Beach. Ke mencionan boso mea scucha, ama na Mumba Beach ta bay bira e hot spot ah, pa bo bay mira e weganan di Corsou, e weganan di Hulanda, ama unda nan ta bay pone un mega screen. Y mi ta haya esaki diferente. Hopi biaha bo ta haya den un bar, un sports bar. Bo ta haya esakinan na na un lugar cu pa den. Esaki ta bay taba fosh. Nan Aruba bo ta. Ban sinta riu ki mihó manera ku sinta ban di beach ke men e lamati nan mes i bo ta mira e weganan di futbòl. Ke men a mira esei ta un great idea. Um, esaki ta um, par di dia mas, ah, par di dia mas pa otro seman segun mi kaba pe prome wega di Kòrsou i tambe Hulanda. Sí, Ke men correcto. shownan pe kedao pendiente besei um, pa e weganan aki ku ta bai tuma lugar. Awor aki, kiko tin nan mas na kaminda? M'a komprende tin algun anunsio interesante pa nos los. Nos tin un anuncio, bo ta kla p'e? Ey, no, mi no ta. Alright, pe temporada di september, Ay, ay, kiko ta bay ay, tuma ay, lugar? ay, ay, Contanos. Nos ta bay ti restaurant Wee. Yay! Ey, seguida

Ke men ta dos siman? Basikamente, dos siman di di restaurant wiki. I djes dos dia pa bo enjoy i djes dos restaurant ku bo por enjoy diferente menu. Awo esun nan ku, si, esei ta bon pa nos bai den dje. Esun nan ku no ta komprondé kiko ta restaurant wiki, paso, ah, un siman di restaurant. Kon? Ki ta pasa? Boso tin hopi restaurannan i kiko Kiko nan por probechá di dje den e seman aki? Pues durante e seman di Restaurant Week bo ta bai tin djes dos dia i djes dos restaurant ku bo por enjoy un three course choice menu. Okay. E prijs ta varia, esei nan ta getting announced real soon also. Pero bo por bai, ah, si ta paña mi ta bai tur dia uno. Esei si mi por bisa Pero bo, pa- i pero- nos tin guest ta bai tur Sí. dia, nan ta bai uno. Pero segun mi esaki ta pasa ku e prijsnan ta baha Am hopi no. Sí, nan ta baha basta. Nan ta baha basta ku bo ta waki e trobeshonnan ama i preisnan hopi bou ku ta aksesi i kòrda no preisnan pa haya un un un appetizer, un main course i tambe un dessert i esaki tan hopi bia korigimi si mi ta robes. Nada ku ta pasa así en Florin, no? No, no. No. Kiko ta e averahe ku normal un menu asina signi no tera? Oki, tin ta varia, e por ta un kuarenta i nuebe Florin. Paso so nan komprendé mi si, no? Bo bo ekspèk ku bo ta haya e karni di mas karo pa pa pa pa di e Florin? Bo an serio, keda humano. Des bo tin par di restorant ku lo ta bai ta kuarenta i nuebe Florin, un par di nan ku ta sinkuenta i nuebe Florin. Korekto. Pa e tri course.

Ke pasa? Sí. Adele! Ke pasa? Eh, Ke pasa? Eh, Sí. Kiko bo ta gusta ke pasa? Kon personan ku no sapa, nan po probecha di se. Ke pasa botin basta variashon. Botin tambe riba Sí, in no? main course botin sushi. Mi neem tin un big fan di sushi. Botin nan steak. Esei si mi no por kaña bo nan steak tambe ta hopi dushi. No, ya, bo ta papi bon di tur tambe, no, ya. Si, pero na wine choices nan tambe ta algo super bon. Pero Shona, bo sa ku pa, no solamente bo tin ku warda te ku, um, te ku september pa aprovechá de Restaurant Week na ke pasa, bo sa ku pe luna di juni nan tin e special di three course menu, unda ku bo por skohe entre salmon tostadas, bo por haya crispy fried chicken dumplings i komo main course bo por, kòrda no, bo tin ku skohe un di otro, no, no kere ku ta sinku, sinku plato bo ta haya tambe, no. P'e luna di juni, bo por um skohe pa appetizer òf un salmon tostadas òf un crispy fried chicken dumplings. Komo appetizer, komo main course bo por skohe sauteed um wagyu um filet òf tambe un grilled tenderloin di seis ons. I komo bo dessert bo ta haya crème brûlée ku pami ta e mihó dessert. Ever. Ke men em tur esaki pa sinkuenta i nuebe florin so pa persona pa e luna di yuni. Ke men probechá di esei, ha? Bo ta den three course menu i bo no ta paga ni sesenta florin. Ban serio, ha? Bisa mi, bisa mi unda, March, bisa mi unda bo ta haya e deal ei, bisa mi. Yu caminda, no? Imaginá bo tenderloin. Crème brûlée y salmon, salmao, no, no, no quiere co, no quiere que cualquier pisca, salmao, ¿me entiende? Salmao y vos está pagando 59 florin per persona. Que men esa que está obtenible full de luna de juni, correcto? Pe full di luna di juni bo tin un three course choice menu na ke pasa pa tsikuini Nueve florin y tambe bo tin cafe de plaza tambe pe full luna di juni pa cuarenta y nueve florin pa persona. Mino ainda si. Porque men si bo ta bisa, ey, net e cincuenta y nueve ta den boche, tin pa cuarenta y nueve tambe, no? Pero si ta na Café de Plaza. Aruba sigur, um, nos, nos ke invita bo, invita bo pa um, sigur forma parti di Oranjeplein. Cuminsa a marca bo calender awoki caba pa september, pakico ta bay Restaurant Week. Y mientras tanto, Probechá di e June specialnan, e specialnan di e Juni, ku loke ta Three Course Dinner Menu na ke pasa òf tambe na Café de Plaza. Sigur, nos tin algun informashon mas di duna? Nos falta e último Ku ta? drop. Ku ta? Nos por drop e? Lo hasi antono. Boso no ke sa ken ta e Face of Restaurant Week Aruba Gaya. beinti beinti i seis. Ken ta Ken e e por kara? ta? Ken ta e kara? Ai, nan ta bai wak i nan ta bai keda surprised. Ken ta e kara di Aruba Wine and Dines Restaurant Week?

Nada fino, a mi ta con yo. Johnny, te bay un siman y seguro bo te bay mira mi cara más en esa aquí, donde mi te bay promover tu esa aquí, pabo, pasina abo por um, disfrutar de esa aquí un siman largo, um, dis dos dia largo di restaurant te restaurant y restaurant na prijzen super barato manera me acaba menciona. Amen. Mars, thank you for having me. Dankie, Dankie, papa, dankie. permitimi forma parte di un celebración asina. Claro que sí. Y Ya, nan ta bai trust bo judgment. Hey, ta bene yo. Yo no mal hende sin yo. A mi ta, a mi ta come, a mi tu kota bon. Es de mi malo, no? Mi ta come, mi ta bisa, oh, dushi. Tremendo. A mi tu comida mi da bon, es de mi malo. Pero ya, vos no bai confiar mi si, va? Sí. Hey, Mari, seguro mi te doe una oportunidad aquí para invitar tu resumen que te escuchando, tu resumen que tiene radio en XFM, para marcar en calendar, para lo que de Restaurant Week, pero también Prepara pa e Oranjeplein cu a muda pa Mumba Beach! Yes, mi ta invita tur hende pa enjoy e FIFA World Cup binti binti seis na Mumba Beach. Na e ta nos Oranje Strand e aña aki y tambe pa September binti binti seis por eso stay pending pa mas informacion. Eso mas, thank you so much y mi ta kere otro semana nos tin cu papia di nobo no, nos tin mas informacion. Sí, otro semana nos tin mas informacion. Hey, guapo ti otro si man. Oh. March, thank you so much, amo. Thank you. Aruba nos a clapa sigi. Nos ta clapa Restaurant Week.